ċedejtlu ftit mill-ħin tiegħi x'kont qed nieħu pjaċir nisimgħu jitkellem. Għaliex verament, verament ma jafx x'għamilna f'daw l-aħħar tliet xhur. X'għajnuniet tajna f'dawn l-aħħar tliet xhur u x'se nkomplu nagħtu fix-xhur li ġejjin. Imma, skont l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, mnella kien hu, mnella kien hu qalilna, mnella kienet l-Oppożizzjoni biex nidejna dal-budget ta' 900 miljun ewro. Imnella kien hu. 900 miljun ewro li ma ġewx minn fondi tal-Unjoni Ewropea imma minn fondi tagħna. Fondi tagħna għax tul is-snin konna bil-għaqal. U fil-mument li ġejna bżonn, sibna, sibna għal xiex induru. Imma qalilna li jrid li missna nippruvaw inġibu l-akbar ammont ta' turisti lejn pajjiżna. Fl-istess nifs imma qal għandna l-agħar arja ta' pajjiż fid-dinja. Dak ir-reklam illi tagħmlilna l-Oppożizzjoni, tridna nġibu t-turisti u tgħid li għandna l-agħar kwalità ta' arja fid-dinja. Verament ma jafux x'qegħdin jgħidu. Hemm ngħallaq ħaġa waħda Sur Kap tal-Oppożizzjoni, li ma kontx inti li qed tmexxi lil dan il-pajjiż fit-tliet xhur li għaddew. Tliet xhur kruċjali għal pajjiżna, l-iktar tliet xhur li qatt iddefinew lil dan il-pajjiż. Tliet xhur li fihom pajjiżna seta' mar naħa jew oħra. Illum, faċli tikkritika, faċli titkellem. Nistiednek forsi kont tagħmel imqar ġurnata fil-pożizzjoni li kont fiha jien f'dawn l-aħħar tliet xhur, fejn kien ikollok tieħu d-deċiżjonijiet waħda wara waħda wara waħda, fejn imqar żball wieħed kien jitfa' lill-pajjiż fid-direzzjoni żbaljata. U d-direzzjoni żbaljata tafu x'kienet tfisser? Mhux L-ekonomija tmur lura, ikollok l-imwiet. Dik kienet tfisser. U darba wara darba wara darba ħadna deċiżjonijiet tajbin minkejja li ma kellna ebda manual biex nimxu fuqu, minkejja t-tfixkil li sibna min-naħa tagħkom. Illum qed titkellmu dwar ideat. Ftit tal-ġimgħat ilu taf x'għamiltu intom? Taf x'għamiltu intom? Ħa ngħidilkom x'kien it-tfixkil. Ħa nfakkarkom x'tfixkil għamiltu sal-lum stess. Intom tfajtu lill-frontliners li llum qed tgħidulna biex ngħinuhom u għennihom u se nibqgħu ngħinuhom, xħedtuhom quddiem maġistrat f'inkjesta. Dak l-għamiltu intom. Ma jridx jisma, ma jridx jisma. Onen, onen, e permetti li ftit. Hawnhekk, hawnhekk mhux taqbad tajet, hawn intik il-kelma jiena. Mela, x'inhu l-point of order, biss. Permess Xinu parola, nabri l-qerdin delija. Il-Prim Ministru dak li għadu kif qal illi l-Oppożizzjoni qatt tefgħet il-frontliners tagħna kif qed jindika hu. Hija gidba oċċena illi.
Grazzi. Grazzi, dam, da, grazzi, e, e, permettili, da mhux point of order, point of order fuq il-proċedura. Mexxi bil-diskors tiegħek.

Sur Kap tal-Oppożizzjoni, Sur Kap tal-Oppożizzjoni, inutli lis-suldati, lill-frontliners, toħdilhom l-ikel u tħalli lill-kelliem tiegħek jipprova jitfagħhom u morhom il-ħabs. Sal-lum, sal-lum għadu ma kellekx id-diċenza li tikkundannah minkejja dak li qal il-Maġistrat. Sal-lum għadek ikkontrollat minnu għax biħħejt ruħek Lilu. Taf x'kienu, Sur President, il-pariri li tatna l-Oppożizzjoni fl-eqqel tal-pandemija? Li mmorru għal-lockdown. Dak kienu l-pariri li tajtuna. Kieku morna għal-lockdown, kieku morna għal-lockdown, illum ma konniex inkunu f'qagħda li nniedu pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Għax kien ikollna li kieku ħadna l-parir tagħkom ekonomija ġġamjata. Ma kienx ikollna negozji lesti up and running, imma kien ikollna negozji bil-bieb magħluq b'mod permanenti. Kieku smajna minnkom. U nfakkar li intom kontu F'pożizzjoni faċli għax mill-Oppożizzjoni kollox faċli u tajtuna parir ħażin wieħed wara wieħed wara wieħed. Imnalla ma neħdu qatt il-pariri tagħkom. Imnalla, imnalla, imnalla. U, Sur President, ħandur, ħandur, ħandur fuq il- fuq il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li nedejna tliet pilastri ewlenin, l-ewwel pilastru, l-miżuri li jnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji u jagħtu aktar finanzjament lin-negozji tagħna, it-tieni pilastru, dak li jagħti spinta lid-domanda domestika, it-tielet pilastru, dak li jagħti sostenn dirett lill-industrija ta' pajjiżna favur ix-xogħol. M'iniex se noqgħod Insemmi waħda wara waħda l-miżuri li għamilna li nedejna t-Tnejn li għadda, għandi ftit wisq ħin biex inkun nista' noqgħod nitkellem imma r-reklame qegħdin jagħmluh in-nies. In-nies qed jitkellmu lingwa kompletament differenti minnek Sur Kap tal-Oppożizzjoni. Appoġġ across the board għall-miżuri li nedejna, mhux biss minħabba l-ammont ta' 900 miljun imma l-mod kif il-miżuri kienu targeted għall-iskop li ridna nilħqu. Dik li nagħtu spinta b'saħħitha lill-ekonomija biex terġa' taħrab tiġri 'l quddiem. Hemm diversi miżuri l dalgħodu ġejt mistoqsi qalulna imma kellkom konfużjoni f'miżura ewlenija li għamiltu, dik tar-rata preferenzjali ta' taxxa, tar-rata mnaqqsa ta' taxxa fuq ix-xiri u l-bejgħ tal-proprjetà. U li stqarr li vera kien hemm dibattitu. Kien hemm dibattitu intern jekk ir-rata mnaqqsa fuq l-ewwel 400,000 ewro tal-prezz tal-proprjetà għandhiex tgħodd biss għal proprjetajiet residenzjali. U kulħadd qalilna ma mhux aħjar tagħmluha residenzjali biss? Le! Morna l-proprjetajiet kummerċjali wkoll. Tnaqqis tax-xiri waħdu ta' 14,000 taxxa fuq l-ewwel 400,000 tal-valur tal-proprjetà, din hija miżura li qatt ma rajna bħalha f'dan il-pajjiż. Meta qed inħallu barra x'qed jiffranka min qed ibigħ? L-eluf ta' ewro f'taxxa ta' min qed ibigħ. Dan kollu biex ninċentivaw is-settur tal-proprjetà. Dan hu dak li għamilna. U mhux ta' b'xejn li n-nies qegħdin jitkellmu u qegħdin jgħidulna kemm aħna verament Gvern li hu ffukat u Gvern li hu ambizzjuż, fuq kollox Gvern li jemmen fin-nies. Gvern li jemmen fin-negozji tagħna, Gvern li hu pro market u li għandu fiduċja sħiħa fil-poplu tagħna. Stajna! Tkellimna u għadna f'dawn l-aħħar tliet xhur qassamna ħafna, issa hu l-mument li nieqfu nagħtu jew li niġbru lura parti minn dak li tajna. Bil-kontra, ħadna approach kompletament differenti. Ħadna approach aktar ambizzjuż u aggressiv, illi nqassmu iżjed biex ninċentivaw lin-nies inkomplu ndaħħlu l-fiduċja f'dan il-pajjiż. Nagħtu fiduċja lin-negozji tagħna li f'dan il-mument huwa kruċjali li nkomplu nagħtuhom dik il-fiduċja li kif baqgħu b'saħħithom f'dawn l-aħħar tliet xhur, issa jagħmlu l-pass illi jmiss. Baġit li qassam. Baġit li tajna u tajna u tajna. Wage supplement. Estendejnieh sa Settembru minkejja li ħafna negozji, ħafna persuni li kienu qegħdin jirċievu l-wage supplement qalulna issa rġajna lura għan-normal. u m'hemm bżonn li tibqgħu tagħtuna dan l-appoġġ. Ħadna d-deċiżjoni illi b'xi emendi żgħar nibqgħu għaddejjin sa Settembru bil-weight supplement. Għaliex? Għaliex ħassejna illi f'dan il-mument huwa importanti li ma nirtirawx is-sapport fl-aktar mument li n-negozji tagħna jeħtiġilhom aktar fiduċja, aktar inċentivi. 2,500 ewro cash lin-negozji milquti milquta l-aktar bil-Covid biex ikunu jistgħu jħallsuhom għall-kont tal-kera. Dawk huma l-miżuri illi għamilna. Dħalna sħab man-negozji tagħna. Taf taf fiex sħab, Sur President? Sħab fil-ħlas tal-kont tad-dawl għal tliet xhur f'somma ta' 1,500 ewro. Dak li għamilna aħna. U l-vouchers, il-ħabib tiegħi Adrian Delia, l-Kap l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, qalilna li ħadna l-idea tagħhom.

Sur President, Sur President, x'ma nkunx x'ma nkunx kburi li nitkellem dwar għada aħjar meta anka nara lill-Oppożizzjoni jifirħu magħna, din jifirħu magħna. Hekk irridu, hekk irridu għaliex hekk irridu għaliex aħna gvern ta' kulħadd, gvern li ma jħares lejn uċuħ. Gvern li raħħas id-diesel, gvern li daħħas id-diesel u l-petrol għal kulħadd minn nhar it-tnejn li ġej. Ħasra, ħasra li ma tieħdux l-eżempju tagħna u titgħallmu prinċipju wieħed dak li tagħmlu l-ġid għal kulħadd. Il-ġid lin-nies. Iva ra, Onorevoli Karol Aquilina, għadni kif smajtu l-kumment sabiħ li għamilt. Grazzi tal-li l-lum tfajt li l-kabinet kollu fin kjester ġajt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur President, lajnuna. Sur President. Kompli bid-diskors. Sur President,
jien nistanajt li l-lum it-tini darba f'daw l-axħar ftiġranet Illi erġajt soġġett għal inkjesta maġisterjali grazzi għall-Oppożizzjoni. Dak l-għajnuna, il-koperazzjoni li tatna l-Oppożizzjoni. Onorevoli ta, ħa nara x'inhu l-point of order tal-Onorevoli Caroline. X'inhu l-point of order? Point of order jekk jogħġbok, x'inhu huwa? Jekk il-Prim Ministru nqabad jisraq u sħabu qabdu jisrqu, ħaqqhom ikunu taħt inkjesta maġisterjali.
Permettili, permettili. Taħlix ħin il-Kamra meta ma jkunx point of order. Kompli, Prim Ministru.

Le, le, le, le. Ekk joġbok jieqaf. All right? U teġ kelma oħra ekk joġbok. Kompli Prim Ministru. Grazzi Sur President. Kompli. Meta, grazzi Sur President, meta l-Onorevoli Karola Aquilina jkollu l-istess livell ta' etika u integrità li għandi jien ikun jista' jitkellem. Hu kommess li kif għamilt fil-każ tal-ewwel inkjesta fejn fil-każ li fost oħrajn l-Onorevoli Karol Aquilina flimkien ma' sieħbu Jason Azzopardi riedu jitfgħu Nomorna l-ħabs. Ir-riżultat u l-konklużjoni ta' dik l-inkjesta huwa dak li hu u f'din it-tieni inkjesta F'din it-tieni inkjesta nerġgħu b'libertà sħiħa, Permetti, b'libertà għandna sħiħa. xinu, xinu l-point of order, reġgħu, Onorevoli Carlo Aquilina. Point of order, qed nitlob breach of privilege li s-Sedja tipproteġini, qed jattribwixxi affarijiet illi mhumiex vera, jien m'għamilt l-ebda talba biex hu jkun taħt inkjesta dwar affarijiet oħra, m'għamilt assolutament l-ebda talba, hu qed jagħmel jaħtru bili affarijiet li mhumiex vera u nitlob il-protezzjoni tas-sedja. Kollox, Prim Ministru, spjega dal-punt u kompli bid-diskors tiegħek. Mela b'dik ir-risposta Grazzi, grazzi Sur President, qed nifhem li b'dik ir-risposta l-Onorevoli Karol Aquilina qed jiddiżassoċja ruħu mill-aġir tal-Onorevoli Jason Azzopardi u mill-aġir tas-soċjetà ċivili li normalment narawh isabbat magħha. Grazzi Sur President, però
Iva, ora, ħadd in-nota. Ħaddik ruling, ħadd nota tagħha. Kompli bid-diskors tiegħek. Kompli.
Sur President, qed naraw quddiem għajnejna l-oppożizzjoni ta' dlam u negattività. Dlam u negattività li l-poplu tagħna ma jridx, il-poplu tagħna jrid il-ġid, il-ġid li ħloqna nhar it-Tnejn li għadda. Dak il-feel good factor, dik il-pożittività li aħna bħala Gvern kapaċi nagħtu. Dak iridu n-nies. In-nies iridu għada aħjar, għada aħjar għalihom, għall-ġenituri tagħna, għan-nanniet tagħna, għat-tfal tagħna. Dak iridu n-nies. U għadkom din hi xi ħaġa bażika, il-ġid li jixtiequ n-nies, għadkom ma tistgħux tifhmuha. Għadkom intomx qed tifhmu li n-nies ma jridux ġlied, ma jridux negattiviżmu, imma jridu, sempliċi, futur aħjar għalihom. Min jista' jiggarantilhom dak il-futur aħjar? U aħna llum ma nitkellmux biss fuq futur aħjar fuq livell ekonomiku, nitkellmu fuq futur aħjar għal dan il-pajjiż across the board, inkluż fuq saltna tad-dritt, fuq governanza tajba. Tajnikom eżempju ċar fil-metodu ta' ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija. Ħloqna rimedju kif qaltilna l-Venice Commission, ftaħna sejħa pubblika, din xi ħaġa li intom ma kontux toħolmu li tagħmluha fiż-żmien li kontu fil-Gvern, qatt ma kontu toħolmu li tagħmluha. Morna quddiem il-PSC, sar proċess quddiem il-PSC, Sar proċess quddiem il-PSC, sar proċess Onorevoli David Agius, ħa nfakkrek, ħa nfakkrek Permetti, ftit, permetti waħda. ħa nfakkrek Hekk jogħġbu. ftit, Kompli ħa bid-diskors. nfakkrek ftit, Kompli bid-diskors. ħa nfakkrek ftit, Onorevoli David Agius, kif kienet issir il-governanza tajba fuq il-Kummissarju tal-Pulizija fi żmienkom. Fi żmienkom mhux wisq snin ilu kien sar każ ta' eks-Kummissarju tal-Pulizija illi waqt li kien fil-kariga Waqt li kien fil-kariga, il-Maġistrat inkwerenti sabet li kien wettaq reati ta' natura serjissima u l-Avukat Ġenerali dak iż-żmien kien eżerċita n-nolle prosequi, kien ħafirlu, kien qallu biex ma jitressaqx il-Qorti, mur ġib tagħmilha llum din kemm ikollna min iħabbat, mur ġib tagħmilha llum. Però ma jimpurtax, ħa narġa' mmur lura għax aħna ma nħarsux b'lura, aħna nħarsu 'l quddiem, aħna nħarsu 'l quddiem. U ħloqna dar-rimedju dar rimedju b'saħħtu fil-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. U x'għamlet l-Oppożizzjoni? Fl-iktar parti kruċjali, ibbojkottjat il-proċess. Dik hija l-Oppożizzjoni. Flok, meta intom għandkom opportunità tad-deheb u nerġa' nagħmlilkom dan l-invit, opportunità tad-deheb, sal-lum ħadd minnkom għadu ma tkellem dwar il-persuna proposta. li tinħatar bħala Kummissarju tal-Pulizija, ħadd minnkom ma qal kelma waħda kontrih. Għandkom opportunità tad-deheb illi fil-Kumitat Permanenti dwar Ħatriet Pubbliċi, fejn intom għandkom ir-rappreżentanti tagħkom, idhru quddiem dak il-kumitat, li għamilnieh aħna wkoll, idhru quddiem dak il-kumitat u lill-Kummissarju propost tal-Pulizija saqsuh dak kollu li għandkom issaqsuh. Ikkritikawh, agħmlulu domandi diffiċli. Agħmlulu domandi antipatki, saqsuh x'beħsibkom j, x'beħsibu jagħmel, dwar każijiet individwali wkoll. Hekk imisskom tagħmlu jekk verament temmnu fis-saltna tad-dritt. Mela, mela, mela tabdikaw mill-funzjoni tagħkom. In-nies ma jridux jaraw Oppożizzjoni li taħrab mill-proċess parlamentari. In-nies iridu jarawkom jekk intom għandkom xi oġġezzjoni kontra l-persuna li tressqet 'il quddiem mill-Gvern. Saqsuh x'beħsibu jagħmel fil-każijiet, inkom titkellmu dwar tant każijiet u korruzzjoni 'l hemm u korruzzjoni 'l hawn, saqsuh x'beħsibu jagħmel każ b'każ. Imma intom qed taħarbu mid-domandi għax tafu li ressaqna 'l quddiem bniedem integru u serju u qed idejjaqkom dan. Qed idejjaqkom il-fatt li dan il-Gvern huwa verament kommess illi jtella' l-governanza tajba f'dan il-pajjiż għat-tarġa li jmiss. Idejjaqkom meta dan il-Gvern jaġixxi b'onestà, b'integrità u b'serjetà u allura tippruvaw tfixklu. Mhux dak li jridu n-nies. U nerġa' nagħmel dan l-appell lilek, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, tħallix, tħallix fazzjoni żgħira fl-Oppożizzjoni mmexxija minnek tikkontrolla dak li inti verament temmen fih, Għandkom opportunità tad-deheb ta' darba illi tipparteċipaw fl-iskrutinju tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. U jekk jidhrilkom imbagħad li ma taqblux, jekk jidhrilkom, jekk jidhrilkom li m'għandkomx taqblu miegħu ivvutaw kontrih. Ivvutaw kontrih. Ma hekk Hekk jimxi l-proċess demokratiku u, Sur President, Sur President.
Hekk jogħġbu, hekk jogħġbu. Hekk jo, qed id-diskors tiegħek għamiltu. Ħalli din l-op- kompli Prim Hu paċenzja, ma rridx ma rridx ma rridx cross debate. Kompli Prim Ministru. Sur President, issa vera qed jgħid għaliex m- bdejt nitkellem dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u, u fl-aħħar parti imxejt lej qasam ta' governanza tajba. Sur President. Eppe, ippermettili.
Onorevoli Delia, inti ġifieri għandek hekk jogħġbok, hekk jogħġbok, hekk jogħġbok. Kompli, ma naħlux taħi, kompli Prim Ministru, kompli. Hekk jogħġbok qedlek, hekk jogħġbok. Kompli Prim Ministru. Sur President, jien nhar it-tnejn illi għadda milt kważi sa Sur President, nhar it-Tnejn li għadda għamilna kważi satejn flimkien ma' sieħbi Silvio u Edward Scicluna nitkellmu fuq il-budget kburin ħafna b'dak li għamilna, però fuq kollox fuq kollox fuq kollox fuq kollox mhux importanti x'ngħid jien Importanti x'qed jgħidu n-nies. Importanti x'qed jgħidu n-nies. U nifhimkom, u nifhimkom, u nifhimkom, u nifhimkom li qed narakom ftit inkwetati. U nifhem li qili l-Oppożizzjoni f'daqqa waħda tidher ftit inkwetata għaliex in-nies u n-nies across the board qed jitkellmu b'vuċi waħda. Kemm verament Ħadna, erġajna nhar it-Tnejn li għadda deċiżjonijiet kruċjali għal dan il-pajjiż. Kif għamilna f'dawn l-aħħar tliet xhur throughout ġurnata wara ġurnata wara ġurnata kemm ħadna deċiżjoni importanti u kuraġġuża nhar it-Tnejn illi għadda illi inċentivajna l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Inċentivajna lin-nies, tajna fiduċja lin-nies, il-kuraġġ, It-tama ta' għada aħjar, dak li nemmnu fih Sur President aħna, li għada se jkun aħjar mil-lum u li pitgħada se jkun aħjar minn għada. Grazzi Sur President.
Grazzi. Insejjaħ issa il-Ministru Camillo Abela biex jressaq l